Wel, uh, anol gyfeillion, um, da ni am gychwyn gydag ymddiheuriadau os nag ydy'r cyfeithi ar y pryd uh, yn digwydd ar y pryd, ond uh, diolch i'r rhai sydd am gynorthwyo hefo hynny. Um, yeah. Um, yn enwyd i Hugh Jones a dwi yma yn uh, sgil y ffaith mae fi wedi cadeirydd ar un o bryd ymddiriedolaeth Nant Gwrthair. Um, A da ni yma i gofio Karl Claus. Um, ychydig ddyddiau cyn y Nadolig oedd hi, pan gethon ni'r newyddion anhygoel o drist bod Karl wedi'n gadael ni yn dilyn salwch byr. Meddyg teulu wrth ei alwedigaeth, wrth gwrs, ond un a wnaeth gyfraniad cwbl unigryw i fywyd Cymru o'r 70au ymlaen, a hynny mewn nifer rhyfeddol o feysydd gwahanol. Adferiad economaidd, gydag antur ail heiar, safonau meddygol a gofal cymdeithasol yng Ngwynedd a Phowys, cysylltiadau rhyngwladol gyda Chwlwm Cymru Lesotho ac ymgyrchu gwrth-niwclear gyda phawb. Ac fe safodd o hefyd fel ymgeisydd seneddol, deirgwaith. Ond heddiw, dyna, dyn ni yma i gofio a dathlu i gyfraniad a'i weledigaeth o mewn un maes penodol, a dyn ni'n gwneud hynny ym mhentre'r dysgwyr ar faes y Steddfod oherwydd mae Carl Clowes gafodd y weledigaeth o adfer pentref Nant Gwrtheyrn a'i droi'n ganolfan i ddysgu'r iaith Gymraeg a fo yn anad neb arall oedd â'r dyfalbarhad a'r egni dros gyfnod hir iawn o amser i sicrhau fod y freuddwyd yna yn troi yn ffaith a fo hefyd oedd Llywydd yr Ymddiriedolaeth ar hyd y blynyddoedd. O weld Nant Gwrtheyrn yn ei gyflwr llewyrchus bresennol a mynd i waelod y cwm ar hyd ffordd darmac eitha parchus, mae'n hawdd iawn anghofio mae pentref o adfeilion diobaith oedd na ar ddechrau y 70au, ac mae angen cofio hynny. Achos yn hynny o beth y mae'r wyrth drawsnewidiol a sbrydolwyd gan Karl Clowes. Ac i'n helpu ni gyda'r cofio yna heddiw, mae gen i gwmni dau berson naeth hefyd chwarae rhan allweddol yn y gwaith yna yn y dyddiau cynnar. Dafydd Iwan, yn rhannol yn y cyfnod cynnar oherwydd i brofiad fel pensaer. ac Alun Jones a fu'n un o'r tiwtoriaid cyntaf i gynnal cwrs yn y Nant, ac oedd o hefyd yn gyfrifol am agor y drws i'r iaith Gymraeg i Dorothy, gwraig Karl. Fe fu'r ddau ohonyn nhw, Dafydd ac Alun, yn aelodau o'r bwrdd ac yn ymddiriedolwyr am gyfnodau sylweddol. Mae gennym ni drydydd gwestai hefyd, sef Francesca Scioroli, sydd yn awyddus iawn i sôn am y rhan mae'r Nant yn ei chwarae'r dyddiau yma. uh, yn ymhrofiad pobl fel hi sydd yn dysgu'r iaith. Uh, ac fel mae'n digwydd, mae Francesca yn cael ei derbyn i'r orsedd y bore yma, ac o'r oherwydd mae hi'n mynd i fod yn dyn ar ni'n cyrraedd, uh, ond mae fydd ei chyfraniad hi yn werthfawr iawn uh, os medru chi gyrraedd mewn pryd. Y cyfrannwr arall sydd gyda ni ydy Carl ei hun. Mae ei lais o i'w glywed yn y nant bob dydd yn deud hanes yr ymgyrch i brynu'r pentre a sefydlu'r ganolfan ar fideo sydd i'w weld yn hen feddygfa Llithfaen sydd wedi cael ei hail-godi ar y safle. A da ni am fenthyg rhannau o'r trac sain hwnnw heddiw. A dyma Carl ei hun yn sôn am y tro cyntaf iddo fo a Dorothy weld Nant Gwrthair.
Chwaraes i'r Nant am y tro gyntaf yn ychydig o'r un 65 ac yn i'n dod lawr efo fy nghariad, efo Dorothy. Trio dangos dipyn o'r hen wlad iddi hi. Doedd na ddim ffordd fel sydd heddiw yn amlwg. A cyrraedd pen ucha'r clogwyn a methu credu yn y sicr ynde. Wel, wrth gwrs y môr, ond yn mwy na hynny, y pentra yn y gwylod. O, pobol bach yn ei methu coelio bod na ffasiwn beth yn bod. Gwyntyllir syniad o Ddyn-neu-Dai o gyfeillion ac yy o be' dych chi'n mynd i wneud â nhw. Wel ma' 'na rywbeth am creu canolfan iaith a raid cofio o'n i'n sôn am y flwyddyn saith deg un, saith deg dau rŵan. a gathon ni Deddf Iaith yn 1967, oedd yn rhoi rhyw fath o statws cyfartal, neu dylysrwydd cyfartal roeddwn i'n galw fo, yy i'r Gymraeg a'r Saesneg am y tro gynta'. A roedd 'na rei cyrff cyhoeddus yn teimlo ryw reidrwydd i darparu rhyw fath o wasanaeth yn y ddwy iaith. Yn aml iawn oedd yn methu penodi pobl iawn, yym cymwysterau proffesiynol, cymwysterau ieithyddol yr un pryd. O'n i'n ymwybodol o'r angen am waith yn yr ardal, i ddeud y lleia. Wedyn doth y syniad falle yn mhen rhyw munud distaw rywle, beth am i ni cyfuno'r ddau beth? Yr angen am peiriant Cymreigio ar y naill llaw, yr angen am waith ar y llaw arall. A Os felly, beth am natblygiad, a fydde hynny yn opsiwn hyd yn oed? A Dafydd Iwan, mae yn bwysig yntydy cofio mae pentre marw oedd y Nant ar y pryd. Be 'di dy atgofion di o gyflwr y lle yn y cyfnod yna? Ie, yeah, mae'n debyg, um, mae'r geiriau Saesneg sy'n dod i'r meddwl, achos oedd y Pentref cael ei gyfeirio ato fo'n Saesneg fel The Deserted Village neu The Forgotten Village neu The Dead Village fel rhyw fath o atynfa i ymwelwyr um, i weld y lle yma oedd wedi difa fel lle byw. A mi ges i, o'n i'n mynd i ddweud, mae gen i flith go am Carl yn ffonio acw. Wel, nid brith gos gen neb am Carl. Oedd o'n un o'r bobl yna oedd um, yn cael gweledigaethau mor eirias o glir. Oedd o'n gadael argraff arnoch chi, felly mae gen i go o'r alwad ffôn. Carl yn deud, deud i lawr o fi Nant Gwrtheyrn, i be? Um, dwi eisiau sôn am ryw syniad sydd gennau. A wnaethon ni lawr ar ddwrnod oer yn y geia, tipyn o eira'n dal ar lawr, oedd mynd i lawr i'n Antgwrtheir yn, yn, yn, yn drech fawr y dyddi hynny, lawr y gamffordd, uh, berig a dweud y gwir. Cael mynd â fi lawr, eista Ar ar garreg oer Liva yng nghanol yr esgyrn eira a deud beth am droi'r pentre yma yn ganolfan iaith? Wel, o'n i wedi cael rhyw gwrs pensaernïaeth ac um, mae'n debyg bod wedi cysylltu â fi oherwydd y, y cysylltiad bensaernïol a cysylltiad fel Cymdeithas Tai Gwynedd. O'dd Carl eisoes wedi dangos diddordeb yn Nhai Gwynedd, ac o'dd... Dwi'n meddwl bod o wedi etifeddu tŷ ne' ddau 'i hun, ac o'dd o am weld sut o'dd o'n gallu defnyddio'r rheiny i gyfrannu at yr hyn o'dd o'n gweld fel angen. Wel, tasa fo 'di gofyn fi'n onest beth o'n i'n feddwl wrth gyflwyno'r syniad 'na, faswn i 'di deud paid â bod yn wirion. Ma' 'na lawer o bethe mwy ymarferol y gallwn ni neud efo'n harian a'n hamser. Ond doedd Carl ddim y math o ddyn o'ch chi'n deud bethau fel 'na wrtho fo. Oedd o yn gweld potensial y lle 'na lle o'n i'n gweld pentre marw a phroblem aruthrol o geisio droio yn rhywbeth byw. Ond oedd 'i weledigaeth o mor glir mor bendant, oeddech chi methu troi cefn ar ni, a mi sdicio ni efo fo, ac wrth gwrs, fodd yn iawn. A mae'r um, adwaith yna, dwi'n meddwl, yn cael ei adlewyrchu yn y clip nesaf yma gan cael pan ofynnwyd iddo fo um, beth oedd ymateb pobl i'r syniad.
Dwi'n credu mae rhaid i mi dweud Yym parchus oedd yr ymateb, ond dylornus hefyd i raddau, os fedrwch chi fod yn dylornus parchus, dwi'n siŵr. Ond um, pobl yn meddwl bod yn yn syniad, ie, yeah, canolfan iaith, illa, wir, ond, ynde, come on, mae yna gwesti ar werth lawr yn clynog, llawer lle lle llawer callach yym cyfa yy gwbl sydd angen i chi wneud yn y swydd yn iawn. Ond i mi oedd yym doeddwn ni ddim yn ateb. Pobl yn tynnu sylw at y ffaith bod o yn ei geiriau nhw pell o bob man, angysbell. Ac yym a ni'n weld hynny yn fantais. Dwi'n credu mod i'n iawn deud bod llawer iawn o pobl yn weld hynny yn mantais erbyn hyn. Ond roedd hynny yn, yn dipyn o her ar y pryd. Uh, tri dod dros y ffaith bod y lle ar y neilltu o'r byd mawr. A ni'n weld bod yna modd creu y wirgylch arbennig oedd yn cynnal y Gymraeg yn ytrach bod bod ar y stryd fawr, dydyn ni ym Mangor hyd yn oed, lle mae gennych chi'r dylanwadau eitha' Saesneg o'ch cwmpas chi yn eitha' mynych.
Alun, pryd gethoch chi'ch tynnu fewn i'r her fawr 'ma?
Wel, a gweud y gwir, o'n i wedi bod yn athro ail iaith O'n i wedi bod yn athro ail iaith yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd am ryw uh, ddeg mlynedd. Uh, ond hefyd, o'n i wedi bod yn cynnal cyrsiau carlam yn Glan Llyn a Llangrannog o droi yr wythnos uh, i ddysgwyr yn gyrsie go iawn yn y trac na chware fel o'n nhw wedi bod yn neud cynt. Ond yn ystod yr haf, uh, un haf, e, fes i a Gwenno Hywyn, y diweddar Gwenno Hywyn, lan y Mangor yn rhedeg cwrs i ail iaith a digwydd bod gilon ni ddosbarth arbennig iawn iawn wrth ro'dd yno ddarlithydd o Oslo wedi dod draw a o'dd e wedi astudio Caradar ac o'dd e wedodd e beth cynta wedodd e dw i ddim yn teithio bob cam o Oslo draw man 'yn i siarad Saesneg a mynnodd e bo' pawb yn siarad Cymraeg ar hyd yr wythnos a yn un o'r grŵp yna yr oedd Dorothy Close, ac fe ddaeth Dorothy yn ystod y bythefnos yna i siarad Cymraeg fel y gweddill ohonyn nhw. A lwc oedd hi bod un person yn ddigon cryf ac oedd wedi tynnu'r lleill gyda fe. A mi fysa llawer un yn deud fod cael yn ddyn penderfynol, Dafydd, os nad styfnig.
Oedd, hollol. Hollol benderfynol ac hollol styfnig. Yym, ond mae hynna'n mynd gyda pobl sydd yn cael gweledigaeth glaer uh, ac doedd na ddim troi nhw, doedd ddim troi nhw, achos meddyliwch chi, rhai o'n chi falle ddim yn cofio'r gamffordd, y ffordd, yr hen ffordd lawr i'r nant. Meddyliwch chi, mae ad, adnewyddu hen Caerfyrddin yn gamp ar dir gwastad. Ond meddyliwch chi, tibod, adnewyddu'r tai 'na i lawr yn y nant, oedd 'na ddim darn o goed ar ôl yna. Oedd y, oedd y hippies oedd yn cael y bai, hippies y 50au a'r 60au wedi llosgi bob darn o goed i, i, i gadw'i hunan yn, yn fyw, mae'n debyg. A felly, dim ond cragen garreg oed i bob tŷ, a meddyliwch chi cludo offer adeiladu i lawr y gamffordd yna, oedd hynny ynddo'i hun yn beryg, un diwrnod mi drodd y Land Rover drosodd sawl gwaith, a rolio hanner ffordd i lawr, a oedd y gweithwyr yn dal i fynd, a risgio'u bywydau. Hynny yw, mi roedd y gwaith o adnewyddu i lawr yn y nant yn andros o dasg. Ond beth bynnag oedd y problemau oedd yn codi, beth bynnag oedd y risgiau, beth bynnag oedd y damweiniau oedd yn digwydd, a beth bynnag oedd y dadleuon a oedd yna, yn doedd? Llawer iawn o bobl fel um, yn y maes dysgu, mi sticio nhw efo efo'r syniad am sbel, ond yn dal i ddadle, diom werth o chi, diom werth o, mi allwn ni wneud hyn mewn, mewn lle arall. Ac, ac, a, ond oedd Carl yn benderfynol o sticio fo'r weledigaeth a gwneud iddi weithio. A dyna ydy'r peth mwyaf sy'n sefyll allan i mi, yr edmygedd o weld un yn aros efo'i weledigaeth deiet a ddêl yym er gwaetha pawb a phopeth fel dywedodd rhywun mae mae mae oedd o'n rhaid iddo ddigwydd. Dewch i ni yy gael prawf o hynny wrth i ni wrando ar Carl yn sôn am yy sut gafodd yr bachyn cyntaf yy y galle fod 'na bosibilrwydd yy o brynu y pentre a hynny'n digwydd yn sgil 'i waith yy fel meddyg teulu.
Un o'n gleifion ar bryd oedd rhaid gael nhw Muriel Knox i gôr un ar bod yn rheolwr yn y chwarae nhw. A fi'n yn holi hi yn dall bod y cysylltiad felly oedd na unrhyw obaith i'r cwmni oedd bu yn chwarae yma'n gwneud i dros yn werth ei lle. Aeth yn holi ac yn dod yn ôl a ddim dim obaith felly. Ond anyway, dos, dath amser hidio, yn bleidyn neu dwy wedyn, dos Mi o'r eryr iawn, ac ar lon yr ymgorn arferol efo'r meddyg am ei phroblem, dyma Heath yn dweud gyda llaw, Doctor, dwi wedi clywed erbyn hyn bod y cwmni yn, yn ystyried gwerthu'r lle, os liciwch chi mynd ar ei hol â nhw. So dyma be nes i, wrth gwrs, nes i cymryd y cam, ac yn uh, um, cofio rhuthro lawr i Bryn Meddyg yn Llanhean, ac yn um, codi'r ffôn a'r cwmni ac yn cogio mod i'n siarad ar ran ymddiriedolaeth Nant Gwrthefn, ddim yn bod wrth gwrs ar y pryd, a bod gen i ddiddordeb prynu'r lle, a fydde y ganddyn nhw ddiddordeb yn ei werthu. Ebyn 75, roedd i'n meddwl bod ni wedi taro bargen efo nhw. Yym i prynu'r lle ac yy roedd gennym ni cyfarfod oedd e byth yn anghofio yn y Waterloo yn Betws y Coed yy tafarn yna ac yy mae'n deall wythnos cyn y cyfarfod nath o ffonio cwmni ffonio i deud bod y cyfarfod yn ca'l ei canslo am bod y cwmni yn ca'l ei prynu gan Consolidated Goldfields. Ac um, i bob pwrpas roedd rhaid i dechrau trafod o newydd. A mi gymerodd hynny tair mlynedd ar, rhwng 75 a 78 i ni um, well, trafod a dod at gytundeb efo, efo cwmni. Roedd na 106 o wahanol gwmnïau, unigolion, ymddirelaethau ac yn y blaen wedi dangos diddordeb yn y lle. So pam wnaeth nhw werthu i ni, meddech chi? Y rheswm fi'n credu yn benna oedd bod ni'n penderfynol. Um, ond hefyd, um, bod ni wedi canfasio y byd uh, am gefnogaeth. So bob cyngor ar hyd y lled Cymru, Cymru amlwg, bob man, cynghorau lleol, Cymunedau lleol, cymdeithasau lleol, disebu, di-ben draw, nes bod y cwmni yn deall bod ni o ddifri. Ac efallai yn anad ddim, um, ni oedd yr unig un oedd wedi dangos diddordeb yn Gymru cyfan. A mae, mae hynny'n anhygoel yn rhaid 106 o geisiadau gwahanol gan gyn... achos oedd y sôn ar y pryd o o ddrylio am olew yndoedd allan yy yy y Môr Iwerddon a'r posibilrwydd y gallai Shell ddod yna yym yy a- ac yr angen 'ma i greu ymgyrch gyhoeddusrwydd a wnelo be' 'di'r yy gof di o'r ymgyrch yna? Rha- yy fi'n credu bod yn bwysig cofio bod Carn yn feddyg teulu un person ac felly ro'dd e'n glwm wrth Llyfrfaen Llanalhean. Felly yy do'dd ddim dewis 'da ge i ddewis rywle o'r tu allan, ro'dd rhaid 'tho fe ga'l lle yn 'i gynefin 'i hunan. A dyna pam o'dd un o'r rhesyme heblaw y y yr elfen rhamantaidd am Nant Wrtheuyn, dyna'r rheswm y dewisodd e yy Nant Gwrtheuyn. Ond oedd e'n gweud oedd rhaid i ni, y gwir plaen oedd mae Carl nath y gwaith o ganfasio, fe ath ar ôl y cynghore, fe nath y gwaith cael barhau i, i ddod ar fain i'r wal. Mae'n hawdd anghofio'r ochr mae i Carl um, a symleiddio y broses. Ydy ni'n cael gweledigaeth, gweld Menna fanna. Profiad digon tebyg gyda Gwyn Davies efo Antirwain Mawr. Dyn yn cael gweledigaeth, ond oedd o ddim yn bodloni ar gael gweledigaeth ac, ac perswada rhyw ddau neu dri ddod at ei gilydd i drio gweithredu'r weledigaeth. Oedd Carl a Gwyn yn gwneud y gwaith cael barhau o gysylltu positif o bob math o bobl, canfasio nhw, pobl fyse'n gallu rhoi cefnogaeth o wahanol fathau, ac mi, mae'n hawdd anghofio, oedd o yn wych ar wneud y gwaith tawel distaw dydd i ddydd yna o berswadio toreth o bobl. Ac mi, mi, mi, mi dynnodd o bob math o bobl i mewn uh, i'r, i'r, um, uh, i'r, gan gynnwys y teulu brenhinol wrth gwrs, achos uh, o'n i'n meddwl ar un adeg o pob peth o'n i'n gwneud o Charles, uh, uh, Prince Charles yn troi fyny, achos dath o'i, dath o'i antifrain fawr yn meddwl, o na, a wedi, a ddo lawr i'n nant gwrthau, ond oedd cael yn deall, wrth gwrs, chi'n bachu'r bobl yma, defnyddio nhw i uh, agor i'w ddrws, agor i'w bwrs, ac, ac oedd o'n deall y busnes yna. De. Cofio cyfarfod yn, yn, yn, yn Dre Newydd, adeg Steddfod uh, Dre Newydd, A'r bobl ryfeddol troi fyny i ryw gapel yn Drenewydd, um, Hugh Weldon o'r BBC, Arglwydd Davies Din, Llandinam a, a sawl arglwydd arall. Um, chybod, oedd o wedi cysylltu gyda'r rhain a'i tynnu nhw mewn A mae'n siŵr bod nhw gyd wedi rhoi rhyw hatling yn y gronfa, ond oedden nhw hefyd wedi siarad efo pobl oedd yn allweddol yn y gwaith o gael cymorth, a mi, mi gath o'r un fath gyda uh, help i wneud y ffordd newydd, ac um, uh, dwi'n cofio un o fo rwan, a nath o gyfraniad aruthrol, defnyddio'i gwmni fo i wneud y ffordd, a hwnnw fel cyfraniad am ddim i'r Nant Gwrtheyrn. Hynny yw, oedd y gwaith canfasio 'na a tynnu pobl ddylanwadol i mewn i'r cylch i, i gael ei weithio yn aruthrol. A, a, a fel oeddwn ni'n clywed yn y clip yna, oedd na elfen o, o, o'r pwysau oedd o'n ei roi ar uh, ARC o'r elfen o blackmail yn doedd? Oedd oedd o'n chwarae'r gêm yna yn glefar iawn iawn yn gwneud iddyn nhw sylweddoli, ia, nid yw'r unig gais o Gymru, um, mae rhaid i chi fod yn ymwybodol o hynny os ydych chi eisiau cadw'ch enw da math o beth, ac, a, a, a mi lwyddodd hynny. Um, a, a, a, ac wedyn mi ddoth yr amser ar ôl i ARC gytuno, um, mi ddoth i amser wedyn i godi pres, achos doedd na ddim pres, nid oedd na wedi cynnig i, i brynu, ond oedd na ddim pres yn y coffre, felly oedd rhaid codi pres, a fel hyn yr ath i.
Ac um, 25,000 oedd y swm. Um, Eto doedd gennym ni ddim o'r modd ariannol, ond nath y cwmni cytuno i werthu ni ar mortgej. A wedyn taro'r y syniad tasa ni'n medru cael pobl, pwy bynnag, cymdeithasa, cymuneda, cynghora beth bynnag, mabwysiadu tai, a nhw yn cyfrannu tuag at y gweddill, bydde hynny yn gweithio. A dyna oedd hanes fatha ar gyfer y degawd gynta' i wneud o trwy ymdrechion Cymru Pen Ballada. A hynny sydd wedi bod, hynny yn sicr oedd yn rhoi nerth i rwy'n i dal ati.
A mi mi oedd yr ymgyrch honno ynddi hun yn rhywbeth pwysig iawn yn hanes Cymru y saithdegau, Dafydd. Oedd, oedd. Oedden ni'n dechrau uh, tyfu fyny fe, fel pobl i sylweddoli bod ni'n byw mewn byd go galed a bod arian yn angenreidiol i wireddu rhai breuddwydion. Ac um, mi oedd, oedd na ochr, oedd na ochr fusnes galed i Carl. Um, a fel ti'n dweud, oedd o'n gallu defnyddio Math hyfryd o foesol o blackmail yy hefyd yym a a roi pwyse ar bobl a i helpu nhw fel petai ag ag o'dd o'dd o'dd y busnes codi arian ma ag o'dd o am iddo fo ga'l i neud o ddifri de hynny yw bachu pobl ariannog a tynnu yym yy cyfraniade sylweddol a raid i chi gofio Oherwydd y problemau o adnewyddu adeiladau yn y fath sefyllfa, yn y fath safle, mi roedd yna lot o arian yn, yn cael ei wastraffu neu cael ei golli mewn ffordd, oherwydd bod y gwaith mor anodd. Uh, felly oedd o ddim yn syml iawn, mae hyn yn mynd i gostio 100 pint, diolch y 100 pint i mi. Dych chi'n oedd rhaid codi arian i, er mwyn cadw yn eich unfan bron, ynddo? oedd bron a bod fatha steddfod symudol. Felly, mae'r rhan fwy o'r arian sy'n cael ei godi yn mynd i dylled y ddaear, ond ta waeth, dwi'n cyswyn at yna. Oedd, oedd, oedd Carl yn gwybod bod rhaid i ni redeg yn gyflym i gerdded yn araf chi. Ac mi roedd uh, y gwaith o godi arian yn cael ei wneud o ddifri ar raddfa fawr.
Alir os gen ti unrhyw atgofion o'r rhai o'r pethau oedd yn digwydd wrth i'r lle gael ei, ei draws newid wedyn o ran y gwaith adeiladu, neu oedd hynny cyn i'r amser i ti gael dy dynnu i fewn? Na, oedd i fewn o'r dachrau. A, y peth cynta oedd, mae'r ymwyrddolwyr oedd yn gyfrifol am uh, adnewyddu y tŷ cynta, uh, sef ail heiarn. Ac unwaith oedd ail heiarn yn barod, a fe ddath yn barod, rhyw fath o siap yn barod, mi gynalwyd wedyn uh, cwrs Yn y tŷ hwnnw. Wel, uh, o'n i'n un o'r rhai cynta oedd yn y tŷ, a oedd un peth, doedd y dysgwyr ddim yn gallu deanc oddi wrtho chi siarad Saesneg, achos o'ch chi'n byw dyn nhw, achos o'ch chi'n cysgu yn yr un tŷ nhw, o fore gwynt a nos, o'ch chi'n bita bwyd gyda nhw, felly o'ch chi'n torri ar draws unrhyw fath o seistigrwydd yy drwy siarad Cymraeg a'u yy denu nhw i siarad Cymraeg. Yy yn y cyfnod hynny yr oedd hynny'n bwysig iawn iawn o'n nhw'n uniaethu fi a'r Gymraeg ac felly yn ceisio siarad o fewn patrwm syml falle ond yn cyfathrebu yy drwy siarad. Ond o'dd dod lawr yno yn broblem. Yy. dod lawr mewn bocs tu ôl i Fergie. Dyna uh, ddelon ni. Uh, a troelli lawr y uh, uh, uh, cwm. Wel, o chi mae'n gallu mynd nôl a, a lan a mynd am dro, o chi lawr yn y nant am yr wythnos. A digwydd bod, gan bod ti wedi sôn am uh, godi'r ffordd, o'n i'n digwydd uh, yr un peth mae'n well i fi weid, Gwaith ymddiriedolwyr oedd unwaith o'ch chi'n ymddiriedolwr, chi oedd yn, yn gyfrifol am wythnos neu ddwy wedyn o, o gyrsiau. A mwy na bod chi'n mynd yna, o rai chi ddod o hyd i dîm o weithwyr o athrawon i ddod gyda chi, a hynny wrth gwrs yn rhad ac am ddim, a talu mi bwyd i hunain. Uh, doedd uh, dim o'r modd gyda'r nan. ond o'n i'n digwydd bod yno yn yr wythnos y codwyd y, y ffordd, adeiladwyd y ffordd. Jones Rhyffin uh, oedd y cwmni uh, uh, adeiladodd y ffordd. A, a cofodd da fi oedd y, y, y, cerrig mawr yma yn rowlio rawr y bryn fel marfus. Ac os sylwch chi ar natgwr fe, welwch chi A, a cerrig fawr ar ochr y ffordd wrth bo chi yn, yn mynd lawr, a rheini wedi cael eu torri mas o'r graig i greu y ffordd. A felly, yr wythnos hynny hefyd, oedd dim gobeith mynd lan i, i llithfaen am beint, achos oedd y ddirib yr eglwys lawr yn y nant y buon ni. A, a diddorol dweud bod Carl ei hun yn dweud bod y ffaith bod y nant yn anghysbell neu'n ddiarffordd yn rhan o'r weledigaeth. Yn yr unig ffordd allan nhw ddianc o, o, o gwrs Gymraeg oedd i'r môr de. Y dewis o gyda nhw dysgu Cymraeg neu boddi. Ond oedd hwnna'n ddiddorol yn de, bod wedi gweld o'r dechrau bod y ffaith bod y nant yn lle ar wahân. Cwrs mae'n gryfder yn rwan yn de. ond o'dd o'n gweld hefyd bod o'n gryfder yn y syniad yma o ddysgu iaith, o feistroli iaith, um, mewn lle na fedrwch chi ddim dianc ohono fo'n hawdd. Ond oedd y... A mae'n mae, mae, mae bwysig, dwi'n meddwl, i gyfeirio at bobl allweddol fel Berwyn, yr adeiladwr o Lan Sanan, yy nath gyfraniad aruthrol achos o'dd hi'n bwysig wrth adeiladu, wrth adnewyddu'r adeilade 'ma, bo' gyda chi rywun o'dd â ryw grap ar y llythrenne mor bell ag oedd adeiladu yn 'i cwestiwn, ag o'dd cyfraniad Berwyn, dwi'n meddwl, yn allweddol i gadw'r gwaith adnewyddu ar y llinelle cywir ac i roi'r cyngor yy yy yy yy iawn yy ynglyn â'r gwaith ynde. Ond mi roedd yr ymdrech o mynd i lawr ac i fyny yy eto'n rhan o'r rhamant a dwi dwi'n cofio yym un o'r troeon fues i'n yno yn canu i'r ail ddar y cyrsiau cynta yym ac o'n i'n gorfod mynd o 'na yn y nos o'n i'm yn gallu aros felly dwi'n cofio cario'r gitâr a dwi'm yn gwybod os ydych chi 'di cael y profiad rhai ohonoch chi sy' 'di bod yn y nant ond ar noson dwys, mae'n ddiawledig o dywys yn Nant Gwrtheyrn, a, ac o'n i'n cerdded i fyny ar yr hen ffordd, drwy'r coed, dim golen yr awyr o gwbl, dim lleiad, dim seran, oedd, oedd, oedd hi'n fel bol buwch yr holl ffordd, ac o'n i yn gorfod crafangu'n ffordd yn aml iawn i fyny'r llwybr yma oedd yn gerig rhydd ynde. A ma' raid mi ddeud, hanner ffordd i fyny, cario'r gitâr, o'n i yn dechrau ame' bod gweledigaeth Carl Clwm yn yy yy yn ddi- yn gyfeiliornus, ond yy ar ôl cyrraedd y top, o'n i'n gwybod bod o'n iawn. Yym ond mae yn bwysig pwysleisio yr anawstere threnor corfforol yym i i'r i'r lle ar y dechre ond rywsut o'dd o'n rhan rhan o'r rhaman, rhan o'r weledigaeth ond rhan o'r her. Gan bo ti c- yy Dafydd yn sôn am y tywyllwch a ma' rhaid cofio hefyd do'dd dim trydan yn Nant Gwrtheuyn felly y dewis o'dd 'da ni naill ai canwylle a neu'r lampe neu uh, dechrau yr hen generator ac oedd hwnnw yn hen generator swnllyd ar, i gael y golau. Croeso, Francesca. Croeso, sori bod i'n hwyr ni. Mae rhywbeth arall wedi digwydd bore yma, oedd o'n cadw fi ifanc. Sori, ymddiheuriad y pawb, helo.
Popeth yn iawn. Ydy jyst yn cael dipyn o hanes yn ant yn y dyddiau cynnar. Ali, oedd y... Na, na, na, iawn. Wel,
o'n i'n sôn am yr ymgyrch, um, achos nid dros nos y digwyddodd uh, y gwaith o adnewyddu'r tai. Mi gymodd flynyddoedd yn dod, na, mae yna ddwy res uh, o dai, mae yna 27 o dai i gyd, ac mi godwyd arian o ffynonellau gwahanol i, ader, i adnewyddu pob un o'r rheina yn, yn ei dro. Mae enwau tai yn Antgwrtheyrn i gyd yn dwy'n enw y corff neu'r gymuned neu'r gymdeithas neu'r cwmni weithiau nath ariannu'r uh, tai uh, yn y lle cyntaf. ac mi roedd y gwaith yna yn mynd yn golygu bod yr ymgyrch 'ma yn estynedig ac yn yy i mi ma'r nant wastad wedi bod yn symbol ofnadwy o bwysig ym mywyd Cymru, symbol ar y naill law o ddirywiad a hyd yn oed o farwolaeth yy cymuned, diwylliant ac wedyn o adfywiad a ma' hwnna i dwi'n meddwl ma' unrhyw un sy'n mynd i'r nant y dyddia' 'ma mae Mae cael yr egni yna yy yn ôl o'r ffaith bod y trawsnewidiad yma wedi digwydd yn sgil gweledigaeth Karl yn yn beth ofnadwy o bwysig. A dwi'n mynd i droi at Francesca rŵan i ni gael dipyn bach o flas beth y mae mynd i'r nant yn ei olygu y dyddiau yma i rywun sydd am ddysgu'r iaith.

Sori, dwi 'di achosi pob math o drafferth yn barod! Mae'n ddrwg genna i, pawb, a cymddiheuriadau eto am fod yn hwyr. Yym, wel, am am cwestiwn da, yym, jyst i sôn chydig bach am profiad fi efo'r nant, yym, wnes i fynd i Nant-G, yym, chydig o fisoedd yn ôl, eitha ddiweddar, yym, a wnaeth y profiad yna newid fy mywyd mewn ffordd, yym, achos dwi wedi bod ar daith i ddysgu Cymraeg am tua deg mlynedd rŵan. Yy nesh i fynd i'r Nant i fynd ar cwrs yy gloywi yym ysgrifenedig i gwella fy sgilia ysgrifenedig yn Gymraeg achos dyma be' mi fyswn i'n licio neud yn y dyfodol, mi fyswn i'n licio sgwennu mwy a mwy yn yy yn Gymraeg yym ac oedd o'n jyst yy anhygoel o brofiad oedd yr eiliad gynta yy yn cyrradd oedd o fel breuddwyd mewn ffor ac oedd a oedd 'na egni jyst hudol yym magical ie yym yna yym a dwi'n cofio rywun ar y cwrs yn deud o os o'n i'n gallu roi'r egni nant G mewn botel a mynd efo adra mi fyswn i yn a dwi'n hollol cytuno efo efo hynna yym oedd o'n oedd o'n profiad arbennig y fel dwsgwr yym achos o'n i efo'r cyfle i ymgolli fy hun yym yn yn y Gymraeg mewn lleoliad mor brydferth yym Ac o'n i'n gwneud ffrindiau, dwi dal i siarad efo'r ffrindiau dwi dwi nes i neud yym yym yn ystod yy yr wythnos o'n i yna yy a dwi'n desperate i fynd yn ôl dwi yym yy dwi yy jyst wrth fy modd yym ac oedd yr tiwtor yn wych, oedd y cefnogaeth yna yn arbennig ac ma'n oedd o'n hyfryd achos o'n i yna fel yym rhan o rhyw um, dysgwyr a siaradwyr eitha uwch, um, gloewi oedd, oedd y cwrs, ond hefyd oedd yna cwrs blasu yn mynd ymlaen yr un, yr un pryd, yr un wythnos. So oedd yna cymysg o pobl hollol newydd i'r iaith a pobl fel fi sydd wedi bod yn dysgu am dipyn o, o, o flynyddoedd. Um, so oedd yn hyfryd um, siarad efo nhw a trio annog nhw i, i gario ymlaen a just ymgolli ei, ei hunan yn yr iaith, um, achos os maen nhw'n yn lwcus fel fi, bydd o'n, bydd o'n newid um, ei bywyd. Um, So ie, oedd o'n yym ie, anhygoel o brofiad. Wel, dwi'n siŵr fysa cael, wrth gwrs, wrth i fod yn clywed y, y dystiolaeth yna, sydd mor allweddol i, i ddilysu'r weledigaeth yna. E, un, mi oedd yna gyfnod, wedyn dwi'n troi at Dafydd ac Alun eto fan hyn, um, yn yr diwedd 80au, 90au, pan nath hi'n eitha dyrus ar y nant, Ac eto, mi roedd dyfalbarhad Carl yn rhan o sut y daethpwyd drwy'r cyfnod yna. Oedd, does am pwrpas um, gor uh, wyngalchu y broses, achos mi oedd yna gyfnodau anodd iawn iawn, uh, nid yn unig o safbwynt ariannol, ond o safbwynt uh, holl lwyddiant yr, yr ymdrech ac oedd 'na dege pan oedd hi'n agos iawn at uh, at uh, chwalu um, ac roedd 'na anghytundeb ymhlith uh, uh, yr aelodau ynglyn â rhai camau ar y daith. Um, ac mi ath y dadle ar adegau yn bir bersonol. Ac wrth gwrs Carl oedd y, y, y prif darget ar adegau anodd fel yna. Ond oedd Karl yn medru codi uwchlaw y dadleuon. Ac eto, oedd o'n hollol benderfynol, oedd o'n glynu at i weledigaeth, ac roedd o fel arfer yn mynd i ffordd i hun, ond oedd o'n gwybod bod rhaid iddo fo gario digon o bobl efo fo. Ond doedd o byth yn iselhau ei hun i fynd i ddadle a, ar lefel bersonol. Um, a dyna'i gryfder o, dwi'n meddwl. Oedd o'n codi i'w chlaw y dadleuon yn aml iawn ac yn ennill drwy deg yn y pen draw. Ac, chi, dydych chi ddim yn cael pobl sy'n gwireddu gweledigaethau ar y raddfa yma heb i bod nhw'n medru uh, goroesi stormydd ar y ffordd. ac ma' rhaid yy cydnabod hynny, o'dd gynno fo'r ddawn oherwydd y bersonoliaeth addfwyn 'ma o'dd gynno fo, ond o'dd hefyd o'dd 'na ddur, oedd 'na ddur o'dd yy yy yy yno hefyd ynde, ac o'dd o'n medru hwylio drwy'r storm. Ac Alun, oedd hyn yn golygu aberth bersonol hefyd yn doedd iddo fo? Wel, mae'n rhaid i chi sylweddoli, doedd uh, ymddiriedolaeth yn Cwrtheyrn ddim yn ymddiriedolaeth gyfyngedig, hynny yw, yr ymddiriedolaeth oedd yn gyfrifol am y dyledion. Felly, oedd cartrefi ni yn y Steddfod Machynlleth fan'na, yn ne- dr- yy un o'r Eisteddfode mewn peryg, os oedd y y lle yn mynd i gwympo, a falle bod bai arnon ni fel ymddiriedolwyr, oedd gormod o athrawon yno, sy ddim yn bobol busnes fel fi, a ddim digon o bobol fusnes, a eithriade o rywun fel Berwyn, a yn weithiwr a yn y byd adeiladu ac yn neud gwaith ymarferol. Ond yy i gadarnhau beth o'dd Dafydd yn gweud am Karl, yy mi Dwi'n cofio mewn cyfnod lle oedd dyledion yn eithriadol o uchel a cael yn cael mewn ewyllys du a i'w deulu a cael yn cyflwyno'r arian, gwerthu'r tŷ a cyflwyno'r holl arian i Nant Gwrtheyrn. Hynny yw, oedd e'n fodlon aberthu ac roedd gyda fe wrth gwrs bedwar o blant. A a- ond o'dd e'n fodlon aberthu dros yr achos a dros Nant Gwrtheyrn, a sdim byd allwch chi weud yn fwy na hynny i ddangos mawredd Karl. Felly mi gariodd Karl a Dorothy wrth gwrs faich trwm ar hyd y blynyddoedd, mi oedd 'na gyhuddiad y drodd allan i fod yn ddi-sail, cyhuddiad o dwyll yn erbyn y cyfarwyddwyr ar y pryd, a mi arweiniodd hynny at achos o enllib yn erbyn HTV a'r achos hwnnw yn cael ei ennill uh, yn y pen draw er mawr ryddhad iddyn nhw. Um, ac wedyn yn 97 rheidrwydd i gau'r ganolfan er mwyn ail sefydlu ar sail ariannol cadarnach. Felly nid ar chwarae bach oedd cario y math yna uh, o, o bwysau. Francesca, oeddech chi'n ymwybodol o rywfaint o'r hanes yna pan oeddech chi'n mynd i'r nant? Um, dim yn penodol, hmm. ond dwi'n teimlo fel, fel o'n i'n deud am yr egni y nant. Um, ia, na, dim yn, yn penodol, ond dwi just, dwi'n teimlo fel mae'r, ma be mae'r nant yn golygu i gymaint o ddysgwyr um, ar draws Cymru, ar draws y byd, mae'n siwr, dwi'n siwr, mae yna dipyn o bobl sydd wedi trefeilio i, i, i, i, i fynd yna. Um, mae'n just Ar ran dysgwyr, I suppose, swn i swn i'n licio deud faint o diolchgar ydyn ni bod llefydd fel fel 'ma yn yn yn bodoli ac yn parhau oherwydd gwaith fel yym yy yr gwaith nath Carl neud a yy ie faint o ddiolchgar yy i'w ddysgwyr bod gennym ni cyfleusterau a a'r a'r fath o cwrsiau a gweithgareddau a bob math o pethe diwylliannol gwahanol i helpu ni ar ein ffordd ar ein taith yym i i ddysgu ia. Yym ga i ychwanegu ddau bwynt bach, y pwynt oedd oedd yym yy ti Alun yn wneud ynglyn â bod 'na brinder o benne busnes ar yr ymddiriedolaeth. Mae'n debyg, tas yna fwy o bobl busnes na bys y lle wedi cael ei gau. Chymod, dyna di'r ffaith amdani, te. Yn yw, oedd yna lawer o bethau'n cael ei gwneud oedd ddim yn gwneud synwyr busnes. Ac felly, y weledigaeth oedd yn cario'r dydd. Felly, oedd, oedd hi'n bwysig bod yna uh, ambell i ben busnes, ond fel dwi'n dweud, y, y lleill oedd yn cario'r cario'r freuddwyd ymlaen. A'r, ar, ar ail beth ynglyn â nan, fel mae Francesca wedi uh, uh, egluro, mae, mae o'n symbol bendigedig o adfywio uh, rhywbeth oedd wedi marw. Da chi'n gwybod, yma symboliaeth yna, mae arwydd o cad hynna yng nghyd-destun Cymru a'r iaith Gymraeg yn aruthrol. Da chi'n gwybod, y pentre modd yn cael ei gyfeirio ato fo fel y pentre marw, y pentre wedi darfod, a'r bobl wedi mynd. Eto, erbyn hyn, yn llawn bwrlwm ac yn llawn egni ac yn, ac yn symbol o adfywiad yr iaith Gymraeg. Felly, mae arwyddocâd s- symboliaeth Nant Gwrtheyrn yn aruthrol. Ac wrth gwrs, fe ganwyd cân ynddo gan ac eraill, a bob tro fe'n clywed honno, byw fy ddinant gwrtheyrn. Hynny yw, oedd o'n gofyn am y weledigaeth mewn ffordd, de. A dyna gyda llaw y defnydd cyntaf o yma o hyd. Na, cwm Nant Gwrtheyrn, rwy ti yma o hyd. A sgwennodd tecs hwnna blynyddoedd cyn i fi sgwennu. Dewch i ni glywed geiriau sut mae, sut mae cael ei hun yn crynhoi yr hyn uh, oedd o'n i feddwl ornat.
Yn sicr mae hyder yr ardal wedi newid os ni'n gwneud yn sylweddol iawn. Cos mae pobl yn dod yma o bob man yn y byd, ond hefyd yn anad ddim a pwysig efallai ydy'r Cymry sydd wedi colli cyfle i gael eu iaith ar yr aelwyd pan roedden nhw'n ifanc yn yr ysgolion neu adra. Yr y, y miloedd, lawer 30,000 mae'n debyg o bobl sydd erbyn hyn wedi bod trwy yn drysa ni, sydd wedi cael y cyfle i cael blas ar eu mamiaith, ar eu, ar eu, ar y, yr iaith. Wrth gwrs, nid brodorol Cymru sydd wedi cael eu cywasgu dros y canrifoedd, ond sydd gobeithio yn adenill tir erbyn hyn. A- ac os ga i ychwanegu, um, ynglyn â'r blynyddoedd diweddar yma, achos fel aelod o'r bwrdd ers 2006, um, y cof sydd gen i mewn cyfnod llawer llai helbulus i raddau, ond eto cyfnod o o gynnydd ydy'r dyfalbarhad 'ma bod cael yno ar hyd y blynyddoedd drwy'r amser yn procio, yn gwthio, yn cyflwyno syniadau, yn gofyn cwestiynau ac yn mynnu bod y meddwl yn dal yn fyw ynglyn â yr hyn y gall lleithio Nant i wneud, yr hyn y gall y Nant i gynrychioli. A, a un enghraifft dda iawn o hynny dwi'n meddwl ydy yr hen feddygfa, hen feddygfa Llithfaen Yym, sydd bellach wedi cael ei hail-godi ar yy dir Nant Gwrtheyrn. Cwt zinc ydy hwn, cwt zinc, a a a dwi'n cofio cael, ma' siŵr bo' hyn yn mynd yn ôl i tua 2008, pan grybwyllodd o'r syniad yn y lle cynta, yym bod yr yy yr adeilad yma ar gael. ac oedd o'n meddwl fysa'n syniad da iddo fo gael ei ail godi ar dir y nant. A dwi'n meddwl ma- ymateb rhan fwya o aelodau'r bwrdd ar y pryd, rhyw fath ar aelodau gwreiddiol yna, gafodd yr her reit ar y cychwyn oedd, ie, wel, tybed yda ni wir isio cwt zinc fan hyn, 'dan ni yn gwario lot o aur a bres ar wneud y lle yma'n neis. Ai dyma be da ni isio? Ond, mi drwy ddyfalbarhad a pobl yn parchu cael ei weledigaeth, um, mi godwyd y cwtsig uh, y llynedd. Um, ac fe a'i gorwyd o gan y doctor Eilir Hughes. Ac mae o'n cymryd i le yn berffaith, achos mi fedrwch chi fynd i'r hen feddygon yna A mi fedrwch chi ail-fyw y profiad o fod yn disgwyl i'ch cael eich gweld gan Doctor Karl Clowes yy yy yn knee surgery, ac mi fedrwch chi hefyd, yy drwy ryfedd wyrth y cyfryngau, eistedd yna yn y stafell aros a gwrando a gwylio ar Karl yn deud ei hanes, yy yn yy hanes yy codi'r nant yy a'r holl ymdrech a fu, a mae o'n gyfuniad perffaith ar gyfer unrhyw ymweliad. Mi gafodd cael i ffordd, mi wireddodd i weledigaeth fel arfer. Ac um, mae uh, jyst ofyn i chi wrach i gloi mewn ychydig eiriau eich teimladau chi ynglyn â sut y dylid dathlu cyfraniad cael yng, yng nghyd-destun yr iaith a dysgu'r iaith yn benodol. Dafydd,
os ga i ddechrau, dwi'n sôn am y cwt yna, mae'n atgoffa fi o gwt Dylan Tomos yn Talachan. Mae'n debyg iawn o ran maint a lliw, ond mae'n gymaint pwysica, gymaint pwysica, um, oherwydd y cyfraniad a'r hyn mae'n sefyll drosto. Dwi'n meddwl bod Carl Clowes yn un o'r bobl na fyddwn ni'n dod gydag amser i sylweddoli ac i werthfarogi yn fwy fwy. Gymaint o gyfraniad nath o i, i Gymru. Um, mae hi wedi cyfeirio yn, yn, yn fyr at y gweledigaethau eraill. Ond oedd o, o dyddiau cynnar iawn pan benderfynodd o ddod yn ôl i Gymru a penderfynu fynd yn feddig i Lanal Heiar, oedd o'n gweld y weledigaeth gyfan, chi, nid yn unig adfywio'r iaith, ond adfywio'r economi, adfywio bywyd cymunedol, yy ca'l gwaith i bobol yn 'u cynefin, ca'l cartrefi i bobol yn 'u cynefin. O'dd o'n gweld y darlun cyfan, ac mae o mor gyfoes, mor berthnasol i ni heddiw, a dwi'n sicr y byddwn ni'n 'i weld o yn y dyfodol fel un o'r Cymry pwysica yym yn y yn y cyfnod yma, a a wnaeth Nid yn unig cael gweledigaeth, ond a wnaeth gyfraniad ymarferol i gyfarfod â'r heriau mwyaf sy'n yn wynebu ni fel cenedl. Alun?
Dwi'n credu mai Nant Corthaeir ni hunan ydy cofeb i cael. A bodolaeth Nant Corthaeir, sicrhau bod Nant Corthaeir yn para'n llwyddiannus fel canolfan iaith, a ma'r canolfan iaith bellach wedi sylweddoli nad ydi a dim ond gwersi Cymraeg yn mynd i gynnal y canolfan. Dyna falle'n cangymeriad ni ar y dechrau, o'n i'n meddwl bod y, y gwersi yn mynd i gynnal canolfan, bod eisiau rhywbeth mwy, a i chi wedi cael uh, ffindio ffyrdd o godi arian er mwyn gallu cynnal y cyrsiau. Ond cynnal y cyrsiau, datblygu'r cyrsiau, sicrhau o hyd bod y cyrsiau yn cael blaenoriaeth, a rhyw fath o flaenoriaeth. A fi'n gwybod bod rhai cael yr arian, ond sicrhau bod y dysgu yna. A fe fuoch chi ar hyd cyn Covid, Yn gwahodd ni Cymry Cymraeg mewn i siarad uh, bob rhan di Mercher uh, gyda'r dysgwyr. Uh, Rwy'n ni'n hoffi gweld hwnna yn parhau a tynnu'r gymdeithas mewn fel rhan o'n antgorfewn. Francesca?
Wel, sut i, i ddilyn y, y ddau yma, um, dwi'n hollol cytuno. Um, ac fel rhywun sydd sy wedi profi un o'r cwrsiau, um, Ie b- yy dwi'n meddwl yy g- parhau yym i i darparu a datblygu yym yr cwrsia' yym ac a a chreu y cyfle i ddysgwyr cymdeithasu efo yym efo'r pobol lleol yy dwi'n cofio o- o'n i'n lwcus iawn i i fynd i'r i'r Vic dwi isio deud yr yr tafarn yym yy ac yy cyfarfod dipyn o o bobol lleol ac oedd pawb yn groesawgar iawn ac yn yn eto yn yn helpu ni'n dysgwyr i i i gymdeitha- cym- cymdeithasu ac yn sgwrsio ac yy yn yn ymarfer yym a ddysgu mewn cariad efo Cymru a a'r iaith Cymraeg yym a yy dwi'n meddwl bod yr Nant yn lle arbennig iawn a yy dwi jyst yn gobeithio bod o'n o'n mynd o'n o'n nerth o'n i nerth i nerth yy hwn di'r dywediad dwi'n meddwl ia 'na fo dal yn dysgu cofia felly yym ia eto fi fyswn i'n jyst licio deud Diolch i i bawb o'r Nant am am am popeth maen nhw'n yym darparu i i ni'n ddysgwyr yym a ie di- wel ie diolch. Diolch Francesca, diolch i chi'ch tri. Dwi'n meddwl fysa'n briodol gorffen hefo geiriau Carl ei hun, mae hon yn ei hunangofianto sydd yn yn cwmpasu'r holl feysydd, yy nid dim ond y maes yy sydd yn ymwneud â'r nant. A dyma'i eiriau fo ar ddiwedd y benod sydd yn ymwneud â'r nant. Mi ddim yn ymwneud â nant gwrtheuir nes 45 o flynyddoedd. Profiad sydd wedi arwain at ail forgeisio ein cartref, a berthu sawl cyfle proffesiynol, brwydro ac ennill achos enllib yn fy erbyn a chael fy mygwth yn gorfforol. Ar adegau, mewn cyfnodau o ddigalondid, Roedd y cyfan yn ymylu â'r hunllef. Ond wedyn, mae asbri'r dysgwyr yn oriau mân y bore, llwyddiant cymint ohonyn nhw a'i sylwadau gwerthfawrogol, heb sôn am y gefnogaeth a gefais gan deulu a ffrindiau yn rhoi'r cyfan yn ei gyd-destun. Mae, at, mae atgofion fel na yn bwysicach yn y pen draw. Er bod amrediad yr emosiynau wedi siglo o'r naill ben i'r llall,